Ā, mōrena ki a tātou i tēnei ata nā mihi o te ata, otirā, te manako nui ka tae mai nā hua o tēnei rani ki runga i a tātou katoa. Nō reira, anei rā anō mātou a Kāina Kōhanga Reo e pāho atu nei ki a koutou, mai i tōku whare ki tō whare, mai tōku nākau ki tō nākau, ko te manako nui e rere pai ana te reo ki o roto i o koutou kāinga, e hōrapa hoki ana te aroha ki runa i a koutou i tēnei wā. Nō reira, āe, ahakoa he rā hau, kei te taumata tuatoru, ohiti tuatoru, a Tāmaki ā, e noho ana i tēnei wā, ehara i te mea kua rerekē ngā āhuatanga. E noho haumaru tonu ana tātou ki ō mātou nei kāinga, me te mea anō, kāre au i te tatari i waho i te whare o Makatānara mō ērā kai reka rawa atu, engari ka noho tonu au ki te kāinga ki te tunutunu i waku kai, ā, me te kai tahi me taku whānau. Nō reira, e mihi ana ki a koutou e te iwi, e mihi ana ki a koutou, ā, e noho whakatūpato nei i raro anō i ngā āhuatanga o tēnei mate urutā. Nō reira, āe, koinei te rā 22, the 22nd, te rani, te rani 22 o te mara, marama o Mahuru o Hepetema. Ā, nō reira, ko te rāapa tēnei, a te Wenerei, ā, nō reira kua tae tātou ki te wāina nui te wāhana haurua o tō tātou wiki mahi. Nō reira, koina te aro nui, ka noho pēnei a Tāmaki Mākaurau, tātou pea koutou kei te taumata tuarua, ā, mō nā wiki e rua e whai kene. Engari, e te whānau kia tīmata anō tō tātou nei kaupapa ai runga i te āhuatana o te karakia, nō reira, kia inoi tātou. E Io ko te pū, ko te more, ko te ueu, ko te aka, ko te rea, ko te wāru, ko te kune, ko te pō. Ko Raninui e tiu hoko nei, ko Papatuanuku e takoto nei. Ka puta te ira tanata ki te whaiao ki te ao mārama. Nāhau rā e Tāne nā kete o Te Wānana nui a Rani. Kia tū i te mōhiotana, kia tū i te ora, kia whai koha te ira tanata. Ki nā taona hurihuri o te taiao nei. Kia mau nā tikana me nā kaupapa matua kia ū ki te nākau, titi tonu ki te wairua Māori. Koinei te tīmatana o te kōrero kia nākau mahaki, kia piki te kaha, kia piki te ora. Ki roto i nā mōrehutana o rātou mā kua haere ki te huinga o te kahura. Kia noho pūmau, kia manawanui, kia tū tika ai nā mahi a kui mākoro mā, nā rātou tonu ko te karapinepine, ko te hono i wairua, tūturu whakamaua kia tīna, tīna, haumi e, hui e, tāiki. Nō reira, ata mārie ki a tātou. E hara i te mea, uh, he kaipapa taimaha tēnei, e kao. Enari, e mihi ana ki wā tātou nei kai kōrero uh, o nā wiki ki muri, o tira o nā nahi nei, uh, ko Willow Jean Prime tērā, uh, ko Leon Ellis tērā, a me Megan uh, Fitzpatrick Wera, e kōrero ana mo te āhuatana ki o tātou nei tama āriki, a me nā kaipapa ā, e pā ana ki Te Tai Tokerau. Nō reira, kua waimarie tonu tātou ki tērā o nā whare tapu o te Nōta, ā, ki tēnei o ā tātou nei kaikōrero ai tēnei ata. Ā, ko au hoki tētahi whai ōna tapuwae ki te ao paopaoho. Engari ko ia kei, ā, te mātāmua i roto i nā mahi whakarauora reo, ā, te mātāmua o nā mahi whakaari, ā te mātāmua o ngā mahi pāpāho, ā, otirā kei reira tonu ia e whakaihu ana i ngā kaupapa huhua ā o te kōhanga reo ā mō te rohe o Te Tai Tokerau. Nō reira, anei tō tātou pāpā. Ehara, ehara nō Te Tai Tokerau anahe, engari tō tātou nei pāpā o te motu, o te huna e hiakai ana ki tō tātou reo ranatira, ā, e te pāpā e waihoroi Atamārie Mōrena, tēnā koe. Ah, tēnā koe Tahuri, tēnā koe whakahiri nei au ki te rangi rawa. Tata kore tae au te tiki atu taku āhua i te nui o wō kōrero. Tēnā, uh, e mahara ake ana, uh, ko tētahi o ngā take E noho atu nei au pea i runga i ō kōrero i te karapinepine rawa o te kaupapa whakarauora reo nei, nā te mea kua mahue katoa au i aku hoa, ā, i aku hoa roto i ngā tau roa te hunga i hae i hīkoi tahi ai mātou, ā, i te roa o te hīkoi whakaora nei tō tātou reo, ā, me te aha, e tika ana kia kia takahia tonu e tēnei momo i au, i au nei taura huana. Um, he hai, nā te mea, he, he pērā rawa te nui o te nama a tēnei whakatupuranga i a mātou nei. No mātou te waimārie kia whiwhi noa i te reo a rangatira nei. I te reo i tukuna mai ai, ā, me pērā te kōrero i te ū o ō mātou māmā, ā, i ngā turi o ō mātou pāpā, ā, i roto i te, i, i te whakatupu ake me ō mātou ā, teina, tuākana, tuāhine, ā, i roto i te reo. Nō reira, he āhuatanga tērā ināianei i taku mōhio e tohe tonu nei tātou kia hua ake anō. Ehara i te mea i te aha engari mei kore mō te kōhanga reo kua kore tātou e whai wāhi hei tīmata ake i tērā whai. Nō reira, tēnā koe me ō mihi nui.
Ah, ehara i te, te, te, te, te whakanui an, ia, noa tonga ia koe e pāpā e, e, e, e, e, e pono ana taku whakaaro mena kua taipea au ki tētahi tau, tētahi reanga pea me taku titiro whakamuri anō ki ngā mahi ā, kua oti pea i a au me taku whakaaro anō ki a au, waimaria mātou i a koutou. I waimaria mātou i a koutou i para nei te huarahi, ā, ka whakaaro pea tātou ka 40 te kōhana reo a tērā tau, ka 40 anō a Te Karere, tērā wā tātou kaupapa paopaoho a Te Karere, ko koutou tērā, ehara i te mea I ērā rā kua pēnei ināianei e kōrero ana i tātou mō Māhuru Māori, ā, te rere o te reo ināianei i runga i te pouaka whakaata, ki roto hoki i nā, nā pākihi, nā toa, e, kei te kite koe e iri ana nā tohu reo Māori, ā, kua kōrero Māori katoa nā iwi o wāhi kē. Nō reira, e pēhana tō whakaaro ki ēnei whaka, e, kei te, kei te, kua pai ake te ora o te reo, he aha rā nei, engari e nutunutu noa iho nei tātou. Kei te aha kē tātou ki tō tātou reo? Kei reira tonu te wairua, te hōhunutanga o tō tātou nei reo? Āe. Um,
me pēnei pea he kōrero. Mei i roto i o tātou ringaringa ngā tini āhuatanga o ēnei rā, i ērā rā, kua māmā kē atu te mahi ināianei. Ā, engari i meinga tātou kia pakanga ia inihi o te huarahi, ia maero o te takahitanga, ia iāri o te huarahi, kīhai i homai noa. Engari me āta whawhai, me āta pakanga, me āta tukituki ngā, ngā te ūpoko ki te, ki te kōhatu, ka tahi anō ka pakaru. Mehemea i kite te ao, a Aotearoa whānui tonu i, i, i ngā whakaaro i muri i ngā pepeha o te hunga pērā i a Tāhimi, te hunga na rātou tēnei a, a, kaupapa, te kākano tēnei kaupapa i whakatō. Mena i mōhio i tērā wā ka homai, Ā, ko ngā mea kua whiwhi nei tātou, kāore anō i eke ki ō tātou hiahia, engari mēnā i roto i ngā ringaringa o tērā hunga, ngā mea e āhei ana ināianei, kua māmā ake atu te hīkoi. Kāti rā, ā, e kore e taea e tātou te hahu ake ngā tau ki muri, engari ka taea e tātou te para te huarahi whakamua. Nō reira, me manawa nui tō whakatupuranga. Ko koutou te, te whakatinanatanga o ō mātou whakaaro. Ko tā mātou ngā mea to e mai ana, e, e, e mahi nui tonu, ki a āhei mai koutou ngā kai a, pīkau i ngā, i ngā mahi taimaha. o te, e eke ai te kaupapa. Kua, what, kua tata whati ike o mātou tuara. Engari, kua hua hake, kua hua piko, uh, engari, uh, kei konei tonu. No te wā kei konei, me mahi nui. Mātou. Uh, kia, kia māmā kei te wāhi kia koutou.
Me kī rā pēnei te Pāpā i te mea, ā, ētahi, kua pērā pea te whakaaro o tēnei, ā, tēnei whakatipurana, ā, mō koutou, ā, he pai ake ki te tuku mihi ētahi wā i te wā e ora tonu ana te tangata. Nō reira, e mihi ana ki a koe e te Pāpā, i a koutou hoki e tika ana ō kōrero, ā, nā koutou nā, ā, i, i hiki ā, i te taimaha o tēnei kaupapa, me pēnei pea ka titiro ai ki taku, ki waku nei tamariki e, e, e, e noho, ā, e noho tau ana, e noho mauri tau ana i roto i te āhua o tō tātou ao Māori ināianei, e kore rātou e rono, ā, i te werawera i whakapauhia e koutou, te kaha i whakapauhia e koutou, kia pēnei, kia āio ai tā tātou noho, ā, i roto i tō tātou mea, nei reo, ā, i roto i wā tātou nei tikana. Nō reira, ā, i ētahi wā, ka titiro koe ki wā tātou ranatahi anakene pea nō tātou tonu te hē, i pērā ai rātou kia, i kī atu ai pea tō tātou nei pāpā a, a, a Tīmoti mā, e me, me, me, me māro te tū. ne, me whakahīhī te tū i te mea he nui nā kōhatu ka makai ake a koe kia hina koe, he nui te huna ka kiriwiti i a koe i te mea he rana tahi, ā, nā kupu e kōrerohia nei e koe e kore rātou e ranona i wērā kupu i te mea, ā, Nō tuawhakarere kua hahua mai kē wērā kupu hei whakamahi ināianei. Nō reira, e, e, e whakahaerehia ana wā tātou manu kōrero i tēnei wā. E whakahaerehia ana i runa i, nā, i tēnei āhuatane e, e, e mahi nei tāua. Nā reira, e pēhea ana o whakaaro ki tērā, ki tērā re, reana kei raro iho. Ko mātou pea kei wāina nui, e mōhio ana ki te mahi nui i oti a koutou, enari ka kite tātou wā tātou tamariki e te pāpā, oh, hirahira rawa atu, e hirahira rawa atu rātou. E pēhea ana whakaae ai mo te, mo te, te rea nā kei te, kei te piki mai? Uh, kotahi noa iho pea taku whakatūpato ki tērā āhua. Um, kei wareware ko ngā tau o tō taiohitanga, ko ngā tau o tō tamarikitanga e kore anō e hoki mai. Nō reira i ētahi wā, pai ake kia noho tamariki tonu te tamariki. kia mōhio ai rātou ki te ki te pai, ki te hua o tērā ao. Uh, ai, uh, kei, kei, kei mua i a rātou ngā tini āhuatanga e wawe ai pea te piki ake i runga i ngā taumata kōrero o te ao Māori. Uh, ka hore he raru o tērā. E tae e koe te, Te hopu ngā kupu katoa e i whakamahi māu i roto i te reo nei, i roto i ngā tau o tō whakatupu. Ahakoa kahore anō koe i eke ki te tai pakeke, ina tika te ropiropi i a tātou tamariki, ka, ka mau katoa i a rātou ngā kupu hei whakamahi mā rātou. Ko tāku, ā, he wā anō e pepeha ai, e manako ai te tangata ki ngā, ki ngā taumata kōrero o ō rātou mātua, o ō rātou tūpuna. Kei wareware ki ēnei tau o te tamarikitanga, o te tākaro, o te, o te haere ki i runga i te koa, i te hari, o te, o te purututuki noa iho, o te waewae ki, ki ētahi wāhi ki te hari ki te koa o te o te whakamātautau i ō i ō pānga ki tōu ake whakatupuranga. Kei warea koe ki te torotoro mō ngā taumata nui, ka kore koe e mōhio ki te hari o te wāhi kei reira rā koe. e, e, e pono te kōrero. E kore tō taiohitanga, tō tamarikitanga e hoki mai ki a koe. A ka tai koe ki, a tēnā pia ka tai koe ki tēnei pito e noho atu neu i nai nei, a ka, ka waipuke mai ngā mahara. A, e, e, e mihara ana ki ngā mea, e mea ana etahi ko te pūtake tērā o te wareware. Ha, e maha ai koe o tō tamarikitanga. Mārama to kite atu i aua rā. Mārama to mahara ki taua, ki aua mai. Ko taku mataku, ki te kore a tātou tamariki, a tātou mokopuna, a tātou tamariki kei roto i ngā kua. Kaureu e tino e e ana ke ki. He rau e te kite i te mokopuna e tū mai ana, e tau parapara mai ana ki au. Engari ētahi wā ka tangi taku ngākau e, e moko. Kei te mōhio rānei koe ki te ngāwari o tō reo? Kei te mōhio rānei koe ki te harikoa o tō reo? Kei te mōhio rānei koe, ā, me pēhea te whakawhiti i ō whakaaro tamariki noa iho kia rongo atu ai ahau, ahau tō tupuna, i, i te mea kei roto i tō ngākau tamariki? Kaua ki roto i tō ngākau tai pakeke nāku nei i ako ki a koe. Ā, ki a au, kei reira te mīharotanga o te tamariki, o te mokopuna. Ki a au, ka rawe kē atu ki a au te, te, te rongo i aku mokopuna e mea nei ki a au, ahakoa reo Pākehā, reo, te nuinga reo Pākehā. Engari, ā, kei mea mai ki a au, Pāpā, He aha te tikanga o tēnei, o tēnei kōrero, o tēnei whakaaro? Ko e hiahia ana au kia mōhio au, he aha wāu mahi a, i a koe a, i, tēnei, i tēnei ao i a au nei? Nā te mea, ētahi o aku mokopuna ināianei, Kaore mohio me pehea te mira, e ahu mai na te miraka i hea, kaore me kote i te titi o te kau, koe no ki a ratou, a, kei hea te mea, no hea te miraka no roto i te pounamu i roto i te, i te pouaka makariri, no reira te miraka. Mutu atu e reira, a ko hau, kai, kai, aha koa we, koa mai me a kuringa, he wā no i tino raupāhia i te kūtētē uh, i ngā titi o te kau. Uh, ko kore aku mokopuna e mōhio ki tērā, nā, pai kē ki au te kōrerorero ki a rātou mo e rāua, i taku noho ki, i taku ki atu. Ah, me pēnei te. Ah, ah, hoi no pe hei kōrero, ma rawe ake māku. Tērā rā rā ka, ka mau i au aku mokopuna, i te āhua i te kāinga nei. Ah, ka noho mātou i te kai, me karakia te kai. Ah, ka, ka, ka mahue aku mokopuna ki te kai to rau, ko toko rua noa i roto i te mea, ka kite atu te tuaka mai, e, e mea ana i te ti, i a rau a kai ki roto i te preti, ka mauria ki runga i te tepu, ka noho atu te hunga ra ka titiro ki a rau, a rau ai mai te tupuna, i muri e mātaki atu na, ka kite atu te tuaka nei mea tona ki te teina āmine, ka āmine atu te teina kākai. Ka meinga atu, he aha kē tēnā momo karakia? Āmine, āmine te mea kua kōti te karakia. I reira tonu ka mōhio aku, aku mokopuna, kua hapa rāua, ka tīmata ki te muru i tō rāua he ka, ka whakahoki anō ki te karakia i ākona. No, no reira, I muri ka āhua kata au. Ka āhua kata au ki te āhua o aku mokopuna nā te mea ko ako ki te tinihanga i roto i te reo. Ahakoa rānei, ehara rānei, engari ahakoa taku, taku whaka mea i a rāua, whakatumatuma i a rāua, I muri ka haere te tupuna ki muri i te kuaha, ka kata ki au na te mea koira nga mahi e mahia ana e au i te wa i a au e tamariki ana. Ka meinga mai te aha te aha, ah, kua haere koe, pōhēhē rawa, kahore he tangata e mātakitaki mai ana, kua mahi koe i te,

Me pai ake tō teka i a au, me pai ake. Hei, e mārama, kua roa koe, kua roa tātou i tēnei ao, nō reira me pai ake, me tino whakaaro uh, hōhonu koe ki o teka. kei, kei mau, kei mau, koina te mea, mena kāre koe e mau, e hara i te teka. A hoi anō, e tika tā e te pāpā, kia kaua toni, e āka āhua pērā i ētahi wā i te mea, wā tātou nei mokopuna tamariki kōrero Māori, Ka utaina e tātou ngā taumahatanga o te pakeke ki runga i ā rātou pakeke Tūhoe nei, ehara i te kī te pakeke o Te Tai Tokerau, ā, ngā taumahatanga me kī, ā, ki runga i ō rātou pakihiwi, ko rātou ngā kaikōrero, ko rātou ngā kaikarakia, ko rātou ngā kaiwaiata, ko rātou ka whakahaere i ngā. nā, nā tikana pea i ētahi wā ki te ārahi uh, i o rātou nei whānau i roto i ngā mahi no reira. Ka titiro tātou ki tēnei āhua noho nei tātou. Ka, ka, ka, ka, ka tahi tātou ka rono i tērā mea o te moke moke pea. Me ki te moke moke ai tō tātou nei reo. I te mea, kei, at, ai, kei te kōrero Māori tātou, enari ka āhua, kua kore pea tātou e taea te, te whakamahi i tō tātou nei reo ki te taha o ā tātou nei tikana. Reo ā tātou nei tikana kua noho, kua āhua noho mātaotao nei. Uh, nō reira, e pēhi ana koutou o te tai tokerau ki tērā, ki tēnei āhua e noho nei tātou i tēnei wā. E pēhi ana tātou marae wā tātou hui. Ai. Ai.
Hei no ra, kahore i tino rerekē ake i te wā i a mātou. Ko te tamariki, te tamariki. Ko re roa kua hōhā ki te noho i waenga i o rātou mātua i te tūpuna i runga marae. E, ina tīmata atu ana, ina whakaeke mai ana, ina oti kau ana te wāhi e mōhio ana rātou, koirā te wāhi me turituri rātou, me āta noho, me aha rānei. ko to, ko te manako o rātou ngākau, e, me puta au ki waho. Kei waho kē te korōria nui o te tākaro, o te, o, o te haere ki te whakapanuku i roto i te paru ki te aha rānei. Um, no reira, ahakoa ēnei āhuatanga, uh, Eh, ka hore i tino rere ke ake i konei i te wā o mua. Uh, kei, i, i, i tāku mātakitaki. I tāku yeah. mātakitaki. Ētahi, ētahi wā ka, a, ka, ka, ka heahia koe ki te akatumutumu noi ui wētahi mo te, mo te peke peke noi hoi roto i te pare mo te turi turi mo te harane. Ka mahara ake koe, hei, ko koe tērā i tata ake nei, ahakoa e titiro ana au e ono tekau tau ki ki muri, kāore, kei, ka hoki mai anō aua mahara rā i a ia tonu nei. Uh, engari, uh, i muri o tērā hoki ko te whakaarora ākona ki te mahi tika. Ākona ki te mahi e au ai tā rātou noho i roto i tō rātou ao, ākona kia mōhioi rātou ki te whakapuaki pai i ō rātou whakaaro, ā, e pupū ana i roto i a rātou. Ko taku mataku kē, ko ngā momo kōrero a aku mokopuna, a ō tātou mokopuna, ko ngā mea noa iho e ākona ana e tātou hei kōrero mā rātou. Ko te, ko te tohu, kua tupu te reo, ko tō kite atu, ko tīmata te rorora ki te, ki te whakamahi i a ia, ki te waihanga i ētahi atu whakapuakitanga o tōna ao. I reira, ko tino kite tātou, āe, kua tika te reo o tēnei mokopuna, kua mōhio tēnei mokopuna ki te āhuru o tana noho. Kua mōhio, āe, ēnei taonga kaumātua kei mua i a au nei, he tino taonga ērā tāngata. Me, me, me whakaaro nui au ki a rātou. Uh, ētahi wā ka tatari tātou ki āhua tangata rāno ka mau tērā whakaaro. Engari, uh, kei au te tahi mokopuna i te i te tahi wā, ina, ina, ina mea tu au taikiu, kua whakahoki mai ki au, e pai ana. e, e, e pai ana.
Ah, ka ka mo hi o koe a ka i me ha hu mai ne te ka me tu ga tai ki mo te na ko me atu ki a koe pai ana eh we ra we ra mo mo fa ka ho ki koe ra nga me eh iti nei engari he tino pau na mu ki ro to i te i te hine nga ro tupuna e whai ina, ina pērā mai. E, e tahi wā ka haereere noa au ka kite tamaiti au i te, i te taone, i te toa, i te arane, ki te anau e tōtōhi ana e te māma. Uh, tēnā pē kōrero ana rāua. Kua, kua mahi au ki te uru atu ki roto i a rāua. Ko, ko kite koe i te tamaiti rā e, e tūmeke ana. Ko wai tēnei tauhou e kōrero mai. Engari e tahi wā kua whakahoki kōrero mai. I reira ko ki ko rongo koe i a koe ki a ai, kua ea. Kua ea te manako o ō mātua, o ō tūpuna kia whakarauhorahia te reo nei. Kua taea e tāua te kōrero. Nō reira, ai. Ka pai. Ngā mea e pupū ana i roto i tēnei hononga a tāua i te ata nei. Kia ora. Oh, he, he.
I āhua, kei te tautoko au i ō kōrero i te mea i āhua tumeke au i te noho i te taha o taku māmā i a Māo e mātaki ana i a Whakaata Māori, ka mātaki ia i nā manu kōrero o tētahi tau, me tana kī, Ka pai. Hea tā, kei pā tātou, hea tō, hea, hea tō, oh, te pai kē o te reo o nā tamariki nei. Oh, kātahi anō e ka, ka rono i a ia e tuku mihi ana. Mm. O te āhua te, tētahi, o tētahi kaupapa, ne? I ea wā kei reira tātou e tātā ana i a tātou, e whakawā ana i a tātou, nari ka ki mai ia, oh, ka pai. E, ki a tau, oh, nō reira ki o whakaaro, nē, nē, mā, kei te, ka, ka ora tō tātou reo. Oh, mēnā pēnei nā tamariki nei, ka ora rawa atu. Ai. Nō reira, he mea nui ki te rono i a koe e kōrero pērā ana, i te mea, e hara i te mea i maumau, ne? e hara i te mea i maumau o koutou whakapau kaha uh, ki te whakarauora i te reo, ki te mahi i ngā kaupapa Māori, ā, ki te whakatairanga i tō tātou reo. Nō reira, i kōrero koe mō te āhua ā, o te tamariki, me taku whakaaro, ā, tērā o tātou pāpā ko āhua kaumātua haere pea, enari, e hara, e hia kē mō pōtae, e hia kē mō tūranga, me tō, me tō panapana tonu i kia, kia, kia kuhatu koe ki ētahi kaupapa hau, ētahi mahi hou, nō reira, ā, kei te aha a Pāpā, a Papa Te Waihoroi i ēnei rā, he aha ētahi o nā kaupapa, i kite au i a koe e mahi ana i tētahi whakaari, o, ko wai, ko Tui Teka, wā, wā, he aha rānei, he rātou, e kare, kei te aha ki, e tika ana kei te hui kē koe i te taha o te pāmu. Ki au tonu te koti o tū i e mau ana. Uh, me te, uh, no muri ke ka, uh, i muri, i muri no mai ka mātakitaki ano i aku, i aku rīpene a rāne ka kite tō i a tū i e wai ata mai na ka maharau. Hei, te hāte e mau rau, e mau mai rei runga i te ke. Te tarara, nā rātou i tāhai mai a tū i ka, ka tui o te tahi mō. He, he rawe tonu, he rawe tonu e rā. Ki a au koe rā wētahi o ngā mahi ka tae ana koe ki tētahi tai pakeke ko whakaaro koe, ā, tēnā pea ko eke taku wā, kua warewaretia au, ko kore te tare whaunu o te waea rānei e rīngi me te hunga e mea mana, kei te wātea koe mō tētahi whakaari. I tata ake nei, ka, ka, ka tioro anu ka tū aia. Uh, no reira, ai, ko tērā, tērā me taku koa i haere au ki te mahi, tērā mahi. E hara mō te aha, engari, uh, mō, te, mō te ngahau noa iho o te, o te hinengaro, o te wairua, uh, o te mahi tahi ki te Pākeha, uh, i roto i tāna whakaari, ki te kawe atu i ētahi uh, pukenga o te ao Māori hei, hei whakapuaki i roto. me te mai, me te mahara ake nei, ā, pēnei, pēnei te ao i ngā wā i a au e, e tino pakari ana, ā, kua, e, e, e huarahi ke ano pē hei, i, i, hei takahi māku. Engari, a ko tērā tērā, mai i, i enei rā, uh, kai te pātōtō tonu mai te hunga whakaari, Ētahi kei te hiahia noa iho ki aku, ki aku pukenga tuhi, ki aku pukenga whakatau kaupapa, hei atu ai tīmatanga tēnā, e kore e kore ina, ina mahi tahi tāua ko kite au tētahi whakaari ake māku i roto i ō mea ko homai e koe, Āe, kei, he, he rua aku kaupapa pērā, kei, kei te koropupū i runga i te ahi i tēnei wā. Ā, ko wai e mōhio, ka, kei hea te otinga. Ā, tu atu i tērā, ā, kei te mahi nui au ki ngā, mā, ki ngā, ki ngā take o te kai. Koinei pea te take kore au e mutu te mahi. Ko ngā mahi ka mahi e koe i waho o te rohe, ka mahi e koe kia utu au. Ko aku mahi ka mahi au i te kainga ka hore he utu. Ngā mahi e mahi koe mō tō iwi, koe nau e tā iwi matapiko. Ka hore e hua mōre i a rātou, i a rātou toi toi, a engari mō te karawhiu kōrero o kei kona. Wāhīu, hēnei tō takahi o tō waewae ao, ngaungau katoa wō taringa o tō tuara, werowerohia ki te, eh, ki te naihi he aha atu, engari, koirā pea te, te, te, hae, te hari o te, o te mōhio tonu, he mahi tonu māu mō tō iwi te takahi te ao. Ae, ka kaute koe i ngā hereni ētahi wā, engari, ētahi mea e mōhio ana koe, e kore e taea te hereni i te hoko. Nō reira, ngā mea ka taea te utu, ka meinga au kia utu nui. Ko te, ko, ko te motu o te... Taku ture i te ao. Ka mea o koutou e tae a te utu, ka mei nga koutou ke utu nui. Ka mea pōhara pēnei aku whanaunga nei, a hoeno. Ina tai, ina taka mai he tuna, he ika, he, he kūmara, he tāne, ki te kua, ki te kua hāwa te tahi wā, rahi no atu tēnā. I te rātapu nei i pērā. Uh, huri ake, ka, tā, ka pātō tō mai te kua, te kua, ka tā mai he tangata me, me te kanai, me te tāmure. Uh, ka māra, o, oh, ko hei te koe ki te ki ngā tau o te kaumātua, ko tiaki na koe. Ko reira, Uh, kei kona, kei kona ngā mea hei, hei haringa o, o tēnei taumata o ngā tau kua e, kua e kenei. Engari, ai, tēnā pēr e tika te kōrero, e kore e mutu te mahi, e, e koe nei te kōrero o ma, a, a, a taku whae e mahararau, ko te tahi o ana kōrero, a, Mea nei i roto i a kore mutu taku mahi kia huri rake rano a kuka raka raka. Na, ma koutou e, e, e, wānanga he a te tikanga o tērā kōrero, e kore mutu taku mahi kia huri ake rano a ku raka raka. Ko ana raka raka, ko ana niho. E ta, e, e, e, kia huri ake rano e rā ki te rangi, e no mea ka mutu taku mahi. Uh, engari ka, ka mau au ki ērā kōrero uh, i te rawe. Uh, a te taina, oh. uh, tēnā pēr ka tahi o wako moko puna ka mea me papa, me mutu tō mahi mua mi mua i te huri ngā ke o raka raka. Tēnā wē kōrero ngā whakaaro wako moko puna i e tahiwa. Papa, Me mutu tō mahi, i mua i te huri ngā te o rakara. Ka koina, oh, koina te. Ka pai, ka pai, ka pai, he, he kōrero, he rerena kōrero, he kīwaha hau tērā pea mo te huna, uh, e whakarono mai ana, uh, e rono koutou nā kōrero papa te, te waihoroi, Whakamahia wērā, wērā rērena kōrero ki o koutou nei hoa, ka kite koutou ka aha rātou. oh, rawe. Huri ake rā no o rakaraka. Ai, kore me.
Ai, kei reira, ai, enari, e, e te pāpā, me, me, me, ka hoki anō ai, aroha mai, ka hoki anō ai ki wērā kōrero, e, e kore e, e, e naro o mahi. e kore rawa. Kua iri kē, kua iri kē, kua kei, kei roto i nā whare pupuri taona, nā pātaka kōrero o koutou mahi e iri ana hei, hei hoki, hei, hei hoki nā mahara a mā mātou, otirā ma te huna e rana hau kaupapa ana i pēhea ai nā mahi i o rātou nei wā. Nō reira, he pai, kei te manaakihia koe e tō iwi, i hoki koe, Mā ngā waewae tonu koe i kawe i a koe ki te kāinga, ehara i te mea i haere i roto i tētahi pouaka aha rānei, rāua anō koe i whakahoki i a koe ki te kāinga, e mahi, e pukumahi ana koe ki tō kāinga, ko te mea pai tō kōrero hoki. Te mahi mō te whānau, kai a koe te tikanga. Ka, ka hoatu te moni kā koe, e kare kua here, kua mau here koe i aua moni. Engari, ka mahi koe mo te whānau, ana i taku koha, anei te āhua, ki te kore koutou e whakaarono, a, o, ka waiho noa iho koutou ki korā rakuraku i o koutou kutu. Hoi anō, he aha anei a, kua, kua ka āhua pau pea haere te wā ki a tāua wēnei kōrero a Reka? He reka mō te, mō, mō tēnei wāhana o te rā, te ata, e hihiko ai te, te hinengaro, engari, ki te kuhu tāua pea ki roto i tō tātou nei wānanga. Ka whakaaro au ki wā koutou mahi te huri haere i te motu, a ki te whakahaere i ngā kura reo, a te hāpai i te huna rangatahi, a ko tō hoa rangatira hoki tērā, a whā rāhera, a, e, e heri ana i te kaupapa o te ātārani, ai tērā tērā wiki i kōrau ki tētahi kuia, Yvonne Gage, uh, kei, kei, kei, e, e, e moke moke ana, e moke ana, moke, ka hono mai ia i ētahi wā ki tō tātou kaupapa nei, nā mea o Ahitereiria, a ki te whakarono a, ki tō tātou nei reo e, e, e, e pāoro atu nei a, ki a rātou. Nō reira, tā, tāku nei, a, e kore mutu nā mahi, enari, mo te āhua ki tō tātou nei reo, a, nā mahi tautoko hāpai, ko koe hoki tērā i roto i te mātāwai, ko rau kia, kia rāwinia mō te āhua o te taura whiri. Nō reira, wēnei manatū, wēnei tari, wēnei kaupapa katoa e ahu ana ki ōnei whakaaro e ahu ana ki hea? E ahu ana mō te painga o nāi tātou te iwi Māori, e ahu rānei pea ana ki te painga mō nā iwi katoa o Aotearoa, otirā o te ao. E ha, ahua, he uaua tērā, ne, he uaua tērā ki te... He, he, he tika tonu, nā te mea, uh, ko tētahi uh, whakatauira i te kōrero pēnā, ina mahi te Māori, te mahi mo te Māori, te take. E kore, e kore ka hua te painga ki te katoa. Nō reira, uh, ahakoa pēhea to tātou ki mahia mō tātou. Koira, koira te tahi o ngā, o ngā, o ngā pono pea o te ao. Uh, o te ao Māori nei. Ina mahi te Māori i te tahi mahi mō te Māori te painga e kore kore ka whiwhi te katoa. Um, uh, me te mea kaua e, e, e manawa pā. ko wai kei te hono mai, ko wai kei te whakarongo mai, ko wai kei te kimi hua. Ā, i kōrero au ki ētahi tata ake nei e pērā tonu te whakaaro. Ā, kua hōhā au ina haere au ki wētahi wāhi ā, kei te, kei, kei te waipuketia au e, e, e tauiwi i roto i te whai i tō tātou reo me te aha ka hōhā au ki tērā āhua. Me, Ā, tēnā pea. Engari, mehemea koe kei te tāku titiro, mehemea koe kei te pono i roto i tō whai, e kore koe ki te i te rā hapa. E, e, mena kei te pono koe i roto i te, te otinga o tō mahi, hei whakapiki i a koe, hei whakapiki i tō whānau, a, a te wā, a, ka kite koe, a, Pēnei au nei, kua Pākehā kē ētahi o aku mokopuna, e Pākehā kē atu ana, tēnā pea toa mā te tahuā, ko ina kore au e matāra, ka motu te hono. Ka motu te hono ki a rātou. Nā, a taua wā, ko pātai e te pātai, he aha tāu e pāpā kua iho mai ai ma mātou. Nō reira, kei, kei roto i au tonu tērā, tērā uh, tohe, uh, ā whānau nei, uh, ina, ina tika taku ropi ropi i tērā āhua, tērā pea, kua hua katoa e tahi atu o ngā mea e kī nei koe, uh, kua whai painga te rahi, i roto i ngā mahi a tēnei, a te momo tāngata i noho tahi, i mahi tahi ai au i roto i ēnei tauroa. Kīhai au i rongo i tētahi wairua i roto i a rātou. I pēnei, ko āku mahi, ka mahia e au motuhake ake mo tēnei. Ko te tahi noa iho te mea i mea rātou motuhake ake, motuhake ake mo te reo. Ki hai rātou i wāwāhi i a rātou tirohanga a tangata nei. Engari, ina ki atu koe, he ha te motuhake tanga o tō mahi. Tere tonu tā rātou kī mai motuhakehake mō te reo. Ina tirohia e koe tērā, tērā reanga, tērā atu hoa koa, ētahi kei konei tonu, torutoru nei, engari te rahinga kua ngaro nei, pērā tonu tā, tā rā. E pērā tonu ngā whakaaro o tō, o tō whae ai mahi tahi ai mātou roto i ngā tau. Motuhakehake i mahi i taua mahi. mō te reo. Nō reira, e me ki te ana, i te hua ko kua kei roko i ngā e whai muri mai ana. Tāku mōhio, a mahu e ake ana tau a oua mahi, e ringa ringa, hei hiki a kei muri i a mātou, ko koutou e ra. E tahi o koutou ko taeke, ko ekeke, e mahi nei, e kawe nei. Koino mā ngā tau, tēnā pea ko tēnei ko i au nei, ko noho mai tētahi ki tau, ki tau tū, mihi, mihi rā i a koe, pēnei i a koe, mihi rangatira nei i au i tēnei rā. Uh, e me ai au i te tata, tata kore au e mōhio ki te tangata e whaka, e mihi nui mai na koe, i te i runga. Engari, e, e, e mōhio tēnā pūtake ngā mai no te runga i tērā uh, tahuri tēnā koe, tēnā tā tātou kaupapa ki ora tātou. Oh, tēnā rawa atu koe e te pāpai. Hara i te mea e mihi ana ai uh, ki te tana tanoa, enari e mihi ana ki o mahi. I oti i a koe e hara ka titiro whakamuri, ka kite koe Te ata i te iwi e rārangi mai ana nā kaupapa huhua i tīmatahia e koutou e ora tonu ana i nāianei i roto i nā mea pēnei i a au i waimaria ki te tae atu, me te huna, āe tika tāu, kai konei tātou e mahi ana i tēnei mahi e kore oti, engari mō te huna kei te kāinga e mātakitaki mai ana, he whakamānawa tēnei i a rātou kei te wāhi tika rātou. kei te wāhi, kei te wāhi huarahi pai ai, kei runa i te huarahi Māori, ka ora waku tamariki, ka ora nā rea nā whaimuri, aku mokopuna, nō reira, nā koutou tērā uh, i whakarite. Me te pai o kōrero mo te āhua ki tō tātou reo. Kei reira mātou e wānanga ana, e, me tuku atu ki te Hainamana, me tuku atu ki te Īniana, kei te kaha nā Pākehā te kōrero Māori, enari mēnā ka, kōre, ka, ka whakaaro pērā i tā koutou e whakaaro nei, ko te ora tonutana o tō tātou nei reo, te tino kaupapa. Kāre he māharahara, kāre he pātū, uh, i mua i a koe, uh, ka whānui ka mahora, ka horapa ki te motu whānui. Nō reira, āe, e te Pāpā, tēnā koe, tēnā kōrua, ā, me tō hoa, ā, a Whāraahera, nā koutou, ā, wēnei kaupapa i hāpai, i tautoko, ā, Hoani Waititi hoki, i te mea i konei koutou i te uru o Tāmaki, e kite ana koe i ō, i ō ākona a Nā Tūmanako, ā, kua eke rātou ki tērā, tērā taumata inaina o nā tūmanako i wawatahia, Me tērā, kua nuku anō te pae tawhiti, kua nuku anō, ehara i te mea i noho noa iho tātou ki konei, āe, kua tae tātou ki reira, kua tae tātou ki te tihi o tērā maunga, engari kua titiro whānui anō tātou, he aha kei tērā taha. Nō reira, koina te pai o te kōrero mō te āpōpō, engari, tāu e kī nei, Mānawatia te wā e tū nei koe, me te tino whakamuri, engari, ko te ara kei mua tonu i a tātou. Nō reira, e te Pāpā e mihi ana ki a koe i tēnei ata, tō whakawātea mai i a koe anō, ki te kōrero mai ki a mātou mō tēnei wāhana paku o tātou nei rā, mēnā mahi hirahira rawa atu a i oti i a koe i roto i nga tau. No reira, e te ranatere te papa tena koe. Tena koutou kia ora mai. Noho ora ka mai. Pai. Na, na mihi, noho ora mai, ka pai. No reira e te iwi, a koina to tatou nei papa te waihoro ai. Te rawe, te reka hoki o te reo i marini mai i te ata nei, i waimari ai tatou ā, āe, ki te rono i wana kōrero, kei huri noa anō iho a tātou niho, kai rakaraka, arā, tērā kōrero, whakamahia tērā, ka taea koe te hoki mai ki tēnei pāhotana, ki te kapo anō i wērā kōrero. Nō reira, e te iwi, ā, i tērā wāhana o te tau, i, i, i waihanatia tō tātou nei pāpā tētahi rotarota. He rotarota mō tēnei o a tātou nei rangatira, ā, tērā o tātou pāpā hoki, ki a Te Wharehuia. Nō reira, kia huri ake tēnei, ko te haupoi te mahi, e mokemoke ana au kia, kia puta tātou ki waho, engari, anei tana rotarota mō te haupoi, mō te whānau, Mātaki mai.
He pororoma kei taku ringa, iti noa nei me te riwhariwha. Te āhua mai kahore he raru o tēnei porowhita tau maru. Ahakoa tōna iti, kua mōhio kē au ki te kino o tana ngau. Kia raru ko au, ko tana whai, kia nunumi aku manako ki te wai. Huri kua oro katoa taku mauri tau i tana kēmu pōhauhau. Ko taku hinengaro pai me aku moni kua pau te kai. Nāna ahau kua kangakanga, kua tangi weto, kia kino ki ahau anō, kia whakahemo. Kua meinga ahau ki te kimi pā ma te rere tōtika o te patunga. Kia riro ko auke tōna mana he mea māmā i te tikanga. Engari mō tēnā ko tana kī mai ka parau noa atu i tāna i pai ai. Ka rere māu i te porotiti engari matauke te kotiti. Huri kau au kua ngaro noa, tēnā pea i mate āmoa. He wā anō te aro mai ka tuki kē ki te rākau. Ka ruku a wai? Ahakoa te rahi o te papa whakatau ko te rua one pū kē tana whakangau. E hokona e au taku wairua rawa ina ruku kau ia ki te kōhao rakau. E tangi kūene ahau pēnei te papi kurī, me taku ōati e kore ano e hokia e au ā muri. Ka huri au ki te inu rama hei muru i aku hapa. Engari e mōhio ana te paoro nei, apōpō ko au ano tana papa.
Ka pai, ka pai, hoi anō e te iwi, āe āhua tohunā ana tētahi o nā pūkena nui a tō tātou nei pāpā Te Waihoroi. Nō reira i te whānau kua tae tātou ki te, ā, ki te mutunga o tēnei o ā tātou nei wāhanga. E mihi nui ana ki a koutou, koutou te tokowaru i hono mai i tēnei ata ahakoa he iti, he māpihi pounamu, Ko te mea nui kia rere tō tātou nei reo, ā, kia mōhio anō ā tātou nei whānau, kei konei tōnū tātou nā kaimahi o te kaupapa o te kōhana reo ki te hāpai, ki te manaaki, ki te tiaki i a, i a, i a, ki a koutou, i a tātou anō hoki. Nā reira, ā tātou Tāmaki, taumata tuatoru, kia tūpato tonu i roto i nā mahi katoa koutou, ā, taumata tuarua, ā, kia kaha tonu koutou ki te hāpai i ngā mahi, te manaaki o ā tātou nei mokopuna, ā, te poipoi hoki ā, i wā tātou nei kaupapa huhua puta noa i te motu, kia pērā tātou, kia rite anō, kia tapa te waihora, kia titiro whakamuri tātou me te kite i ngā kaupapa huhua, huhua i oti i a tātou e rārani mai ana. Nō reira, kāre i kō atu i tēnei, ā, kia wātea tonu te huarahi ki a Mū i a koutou, kia tau tonu ngā manaakitanga o te runa